Merci, Här President. Här Bildungsminister, aktuell ass d'Unzuel vu Persounen, déi sech fir de Concours vum Stage am Enseignement fondamental mellen, net héich genuch fir d'Unzuel u fräie Posten ze decken. Dofir gi vum Educatiounsministère zousätzlech sougenannte Quereinsteiger rekrutéiert, dëst op Basis vun engem Gesetz vun 2018. Well et sech bei dëser Prozedur dofir ëm eng relativ nei Mesure handelt, erginn sech um Terrain elo eng Rei Froen. An de Fait, datt et an der Praxis elo véier verschidde Kategorië vu Persoune ginn, déi en erriichten, mécht et natierlech net méi einfach. Do sinn et nämlech d'Jofferen an d'Schoulmeeschteren, déi e Bachelor an der Science de l'éducation hunn, d'Quereinsteiger, d'Chargés de cours an nach d'Remplaçants temporaires. Alle véier mat verschiddenen Ausbildungen an awer um Terrain mat der selwechter Aufgab betraut, nämlech dat, eise Kanner en interessanten an informative Cours an der Schoul ze bidden. Dofir wéilt ech dem Här Bildungsminister folgend Froe stellen, Ass e Quereinsteiger, dee seng Coursen um IFAN, de Stage an och de Concours-Examen gepackt huet, gläichgestallt mat enger Persoun, déi e Bachelor an der Sciences de l'éducation huet an de Stage och gepackt huet? Kéint also e Quereinsteiger, dee seng Coursen um IFAN, de Stage an och den Examensconcours gepackt huet, also iergendwann Och Direkter oder Schoulmeeschter fir Kanner mat Besoins spécifiques, also en IEBS, ginn. Ass et fir Quereinsteiger méiglech, d'Coursen um IFEN an de Stage ze absolvéieren, mee de Concours-Examen eréischt zu engem spéideren Zäitpunkt ze maachen? Falls jo, wéi vill Zäit däerf maximal tëscht dem Schreiwe vum Examen an dem Hale vun der leschter Schoulstonn beziehungsweise dem Absolvéiere vum leschte Module um IFEN leien? An dann nach, Ass de Minister der Meenung, dass Chargéen, déi méi wéi 5 Joer Erfahrung am Beruff vum Enseignement hunn, déi néideg Qualifikatiounen hunn, fir och als Quereinsteiger ugeholl ze ginn. Wann deem esou ass, falls deem net esou ass, pardon, wéi géif de Minister da rechtfäerdegen, dass dës Persounen trotzdem eleng a Klasse Schoul halen? A falls deem esou ass, wéi gesinn d'Dispositiounen aus, fir dass déi zu vollem Ëmfang vun den Dispositiounen vum Quereinsteigerprogramm kënne profitéieren? Villmools Merci.
Merci, Här President, Dir Dammen an Dir Hären. Merci och dem Här Clement fir déi Fro hei, woubäi ech fir quasi d'komplett Envergure vun den Äntwerten op de Gesetzestext vun 2018 ka verweisen, wou d'Konditiounen drastinn, déi ee muss erfëllen, fir Quereinsteiger, sougenannte Quereinsteiger ze ginn, wéi vill datt mer der iwwerhaapt iwwert deen doten Rekrutementswee kënnen anstellen, wat d'Bedingunge si fir dono kënnen de Concours-Examen ze maachen. An eng Saach wëll ech emol direkt virausschécken, Et ass ee vläicht Quereinsteiger dee Moment, wann een erakënnt an dat éischt Joer, wou een déi Formatioun do mécht. Mee wann een déi Formatioun gepackt huet, et huet ee sech dem Concours gestallt, et huet ee sech klasséiert, et huet een dann säi Stage gemaach an et huet een och dee réusséiert an seng Nomination définitive, dann ass een Enseignant. Dann ass een Enseignant wéi all déi aner och, mat selwechte Rechter a selwechte Pflichten an och all deene Méiglechkeeten, déi fir all Enseignant do virgesi sinn. Ech wëll just nach eng Kéier erënnere fir komplett ze sinn, Quereinsteiger kann ee jo ginn, wann een e Bachelor virweise kann a wann een deen och virweise kann an enger Matière, déi mat a Relatioun steet zu deem, wat am Enseignement fondamental ënnerriicht gëtt, a wann ee sech dann no där Selektioun, déi mer maachen, och där Formatioun do ka stellen. Et kann e Fall antrieden, wa mer deene Leit direkt e Contrat à durée indéterminée ginn, esou wéi et och am Gesetz steet, kann e Fall antrieden, datt ee sech herno eventuell net deenen Epreuve géing stellen, déi Epreuven do net géif réusséieren, dann och dem Concours-Examen oder de Concours net kéint stellen. Déi bleiwen da Chargé de cours als Chargé de cours an der A2-Carrière am Enseignement fondamental, allerdéngs och an där Kategorie, a wielen dann och an där Kategorie, Zukünfteg hir hir Tâchen ginn also net Enseignant a kënnen domadder och keen Zougang hunn zu anere Kategorien vun Enseignanten, déi Der hei opgelëscht, déi Der hei opgelëscht hutt. Et ass relativ komplex, wa mer hei generell vu Quereinsteiger schwätzen. Mer hu festgestallt, datt zum Beispill dëst Joer, wou mer fir d'Rentrée 2019, 2018 184 Leit iwwert deen dote Wee rekrutéiert hunn, e gudden Deel vun deenen awer och e Bachelor en sciences de l'éducation haten, just iwwert dëse Wee erakommen, well se d'Épreuve préliminaire nach net réusséiert hunn. Dat war och vun eis dès le départ esou geduecht, fir deenen eng Méiglechkeet ze ginn, déi Formatioun, déi se um IFEN maachen, déi se net méi mussen an didaktesch a pädagogesche Matièrë maachen, mee datt se déi an där Sprooch kënne maachen, wou se d'Préliminaire bis dohinner net gepackt hunn. An och am leschte Joer hu mer gesinn, datt eng ganz Rei vun Kandidatinnen a Kandidaten, déi e puer Mol e Préliminaire net réusséiert haten an enger Sprooch, domadder net konnten an hir Carrière erakommen an net konnten Enseignant definitiv ginn, datt déi déi Schwieregkeeten opgeholl, opgeschafft hunn an elo an hir Carrière konnten erakommen a sécherlech och besser enseignéieren, wéi dat bis elo de Fall war. Vun deenen 184 Sougenanntene Quereinsteiger, déi mer dëst Joer geholl hunn, sinn der 45 Prozent, déi e Bachelor am Domaine vun der Educatioun hunn, am Domaine vun der Pädagogie hunn, vun der Psychologie oder vun den Sciences sociales. Also bal d'Halschent eng Formatioun um Bachelor-Niveau hunn, déi awer ganz no zu deem passt, wat eigentlech och am Bachelor en sciences de l'éducation geleescht gëtt. 20 Prozent sinn diploméiert an mat engem Bachelor an enger Formatioun vun de Sproochen, bal 10 Prozent an der Mathé, Ekonomie oder Informatik an enker 7 Prozent an de Sciences humaines, Sport oder Konscht an eng bal 20 Prozent dann fir eng ganz verschidde Panoplie vun ënnerschiddleche Formatiounen, déi sech elo net konnten hei aklasséieren, aklasséiere loossen. Dat weist nach eng Kéier, datt mer do, dat erreecht hu wat mer wollten, nämlech datt mer Leit mat enger Bachelor-Qualifikatioun an den Enseignement erakréien. Ech wëll nach eng Kéier rappeléieren, datt mer dat doten och nëmme kënne maachen an an där Stéckzuel kënne maachen, wéi mer beim Concours de recrutement net konnte rekrutéiere fir oppe Posten ze besetzen. Wéi war et virdrun, wou mer déi Méiglechkeet do net haten? Do sinn herno Leit mat enger Première a véier Woche Stage agestallt ginn a konnten am Extremfall och direkt op eng Klass gesat ginn, also mat däitlech manner Formatioune wéi hei bei de Quereinsteiger. Nach eng Kéier, déi hunn e Bachelor an enger Matière, déi ganz no un deem ass, wat enseignéiert gëtt am Fondamental, a se maachen och nach eng Kéier 270 Stonne Formatioun an deem éischte Jor, fir se op hir Tâche, ze preparéieren. Villmools Merci.